Dir Dammen an Dir Hären, ganz häerzlech wëllkomm op dësem Pressepunkt, deen gemeinsam organiséiert gëtt vum OGBL an der Friddensplattform. fir u sech de Friddensmarsch Ouschterméinden, den 18 Abrëll, hei an der Stad e bësse virzestellen. Wann ee d'Biller esou kuckt, déi een och gëschter erëm gesinn huet, dann ass ee schockéiert. rosen. Et weess een eigentlech senger Hänn kee Rot méi a mengen awer trotz alledeem, datt et als Friddensbeweegung wichteg ass, an hirer laanger Traditioun, Bertha von Suttner, Karl von Ossietzky, Mahatma Gandhi, Martin Luther King an anerer, einfach der Gewalt, déi et gëtt, eng friddenspolitesch Uerdnung entgéischt ze setzen, vläicht haut méi wéi jee, mee et war ëmmer wichteg, mee op Grond vun der aktueller Situatioun hei Europa vläicht haut méi wéi jee. Et ass den drëtte Friddensmarsch, dee mer zesumme mam OGBL organiséieren, wou de Frédéric Kreyer haut fir den OGBL hei ass. D'Friddensbewegung zu Lëtzebuerg huet wéi queesch duerch Europa erop an erof gehat. Ginn Héichpunkten, do ass emol alt e bëssche méi lues gedrëppelt. Mee iergendwann hu mer 2016 gesot, mir géifen eis als Cercle Vivi Hommel, als Friddensinitiativ, déi et deemools nach ginn ass, an als Life asbl, wou haut de Gary Diederich hei um Dësch sëtzt, zesummesetzen a mir géifen hei zu Lëtzebuerg eng Friddens a Solidaritéitsplattform grënnen, well mer gemengt hunn, et wär wichteg, déi Themen, opgrond vun deem, jo eigentlech wat ee gesinn huet kommen, ze organiséieren. Mir hunn du fir d'éischt am Abrëll 2018 zu Büchel op enger Manifestatioun deelgeholl, ëm Ouschteren. Büchel, wou jo 20 Atombomme gelagert sinn, manner wéi 100 Kilometer Loftlinn vu Lëtzebuerg hei ewech. Am Abrëll 2019. hu mer eis du mam OGBL zesummegesat a mir hunn am, wéi seet een dat, am europäesche Kader vun den Ouschtermärschten, déi et ëmmer gi sinn, den éischte Friddensmarsch organiséiert, ënnert dem Motto Ofrüsten amplaz Oprüsten. 2020 ass de Friddensmarsch an de Juni geréckelt ginn, Corona-bedéngt, wat eis organisatoresch ganz vill gerëselt huet, wéi vill anerer och. Den Thema zu Esch war deemools Brécke baue fir Fridden a Gerechtegkeet. 2021, Corona-bedéngt ausgefall. Elo ëm erëm enke Friddensmarsch ënnert den Themen Nee zum Krich. Wou mer ugefaang hunn, deen Text, deen lech virläit, ze formuléieren, virum Ufank vum Ukrain-Krich. Dat muss een ganz kloer esou gesinn a mir wëllen dat och ganz kloer vermëttelen. Sécher huet den Ukrain-Krich du voll eragespillt. Mir hunn dësen oder dee Slogan e bëssen ugepasst, mee firwat si mer net hinnergaang a mir hunn den Text eigentlech ganz ëmformuléiert? Hu mer net gemaat, well mer der Meenung waren, mir sollten dëst Joer hinnergoen a wierklech konsequent ufänken, d'Theme vu Fridden, vu sozialer Gerechtegkeet a Klimawandel vill méi enk mateneen ze verknëppen an och kloer maachen, vill méi kloer maachen, wéi vläicht an der Vergaangenheet. dass déi dräi Themen do am Fong immens enk zesummenhänken. Elo wou mer hei schwätzen, gëtt vum sechste Rapport vum Weltklimarot den drëtte Volet verëffentlecht. Wat kënne mer maachen? Déi zwee éischt virun e puer Méint ware scho net schéin. Ech ka mer virstellen, dass deen drëtten eis och mat den Oueren zitt a seet, dass mer ganz kloer mussen Initiativen huelen. Nee zum Krich ass ganz kloer de Slogan vu dësem Ouschtermarsch. Ukrain, Syrien, Jemen, nach vill aner Plazen. Et gehéiert schonn, wéi soll ech soen, bal eng gutt Portioun Standfestegkeet vun der Friddensbeweegung dozou, eis Positiounen duerzehalen. An deem militäresche Chaos, an deem Krichschaos, dee mer an Europa an op vill anere Plazen an der Welt hunn. Butschanas virun wéinigen Stonnen Synonym ginn fir Krichsverbriechen. Mariupol, Charkiw, kënnt een nennen. Virun e puer Deeg hate mer virun der russesch Ambrassade eng e Piquet, gemeinsam mat de mat enger Rei vu Jugendorganisatiounen, dee mer ënnert de Motto gesat haten, Mir stinn zum Vëlkerrecht. A ganz kloer opgrond vun deem, wat ee gëschter gesinn huet, muss een dat méi wéi jee an de Virdergrond drécken. Mir sinn eens mat engem Robert Badinter, deen virun e puer Deeg gesot huet, et ass elo, elo de Moment, dass international Geriichter dat Völkerrecht do ganz, ganz kloer uwennen. Dat hu mer virun der russescher Ambassade gesot. A mir hunn och deemools gesot, dass mer et géifen honnert Prozent ënnerstëtzen, dass d'Gerichter zu Den Haag géifen hinnergoen an Enquêtë maachen opgrond vun deem, wat an deene leschte Stonnen, awer och an deene leschte Jore vun 2014 un an deem ganzen Ukrain-Konflikt u sech geschitt ass. Maache mer eis näischt vir, déi lescht Joerzéngt hu bewisen, datt déi sougenannt éischt Welt, loosse mer se elo emol esou nennen, zwar nach ka Schluechte gewannen, awer keng Kricher méi. Dat ass e Fait. Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen si Beweiser, an nach virdrun kënnt een Korea an de Vietnam nennen. Mir stinn effektiv, wéi et an verschiddenen Länner och gesot gëtt, fir un enger Zeitenwend. Putin, Russland bombardéiert net nëmmen an engem völkerrechtswiddrege Krich d'Ukrain, sënngeméiss bombardéiert en och d'Gedanken an d'Ideeë vun der Friddensbeweegung an net zulescht bombardéiert en och indirekt seng eege Populatioun, well e sech an en totalen Abseits an der Weltgemeinschaft setzt. Mir sinn der Meenung, dass eng Friddensbewegung haut, och opgrond vun deenen Diskussiounen, net naiv ass. Mir si wierklech der Meenung, dass ëmmer méi Rüsten, ëmmer méi Rüsten eis net méi Sécherheet wäert bréngen. Et soll jo elo kee mengen, well mer als NATO am Moment net grad 20 mol méi ausginn un de Militärausgaben wéi Russland, dass wa mer 25 mol géifen ausginn, dass dann iergend eppes méi kloer wier an dass mer iergend ee Krich géife verhënneren. Dat heescht, wou mir als Friddensbewegung, op dem Friddensmarsch, och mam OGBL, militéieren, dat ass, dass mer eng eng nei Friddensuerdnung brauchen, déi sech lassléisst vun ëmmer méi Waffen, ëmmer méi Panzer, ëmmer méi moderne Waffen, wou op eemol ronderëm schwadronéiert gëtt vun Atomwaffen. Dat kann net d'Zukunft sinn, dat ka fir keen d'Zukunft sinn. Dofir musse mer eis erëm eng Kéier zréckbeweegen op d'Verträg, déi vläit virschnell alleguerten an der Papeierkuerf gehäit gi sinn, respektiv wou mer alleguerte säit dem Zweete Weltkrich ugefaangen hunn, mateneen drop ze schaffen, fir einfach méi eng besser a méi eng friddlech Welt ze kréien. Mir stinn zu der Charta vun de Vereenten Natiounen, dat heescht, mir stinn zu engem Selbstverteidigungsrecht vun engem Land. Dat schéngt eis ganz, ganz kloer sinn. E Land muss ëmmer d'Recht hunn, sech selwer ze verteidegen. Mir soen awer och, dass mer elo ganz gutt mussen oppassen, dass mer zumools vun eisem Point de vue hier net hinnerginn a elo propagéieren, et muss eng nei Weltuerdnung entstoen ënner der Direktioun vun eben der sougenannter Pax Americana, déi an deene leschte Joren net ëmmer esou friddlech war. Dat wär de falsche Wee. Mir kënnen net eise System einfach anere Leit iwwert de Kapp stülpen. Dat ass scho puer mol furchtbar schif gaang an dat geet nach eng Kéier schif. Mir mussen aner Mëttel a Weeër fannen, fir mateneen ze diskutéieren an ze schwätzen. Dofir ass et fir eis enorm wichteg haut hei, dass ee mol virun allem seet, Déi Brutalitéit, An deem Ukrain-Krich muss ophalen. Et mussen diplomatesch Weeër fonnt ginn, fir zu Léisungen ze kommen. Dat wäert net einfach ginn. Dat wäert net einfach ginn. A mir hunn och scho gesot, dass d'Friddensbeweegung net nëmme zu Lëtzebuerg déi lescht ass, déi iergendengem do vum ukrainesche Vollek wëllt gutt Rotschléi ginn, wéi se musse mat der Russe verhandelen. Dat ass net eise Rôle. Mir mussen einfach hinnergoen a kloer maachen, dass et diplomatesch Léisunge musse ginn. An ech perséinlech, muss ech Iech ganz éierlech soen, dat hu mer och scho formuléiert, sinn der Meenung, dass ee muss den Antonio Guterres mat deem Mandat, deen en huet vun de Vereenten Natiounen, als Mediateur an deem Konflikt do asetzen. Ech menge soss komme mer, ech menge soss komme mer net richtig, net richtig weider. Mir mussen eis och bewosst sinn, dass dat, wat elo an deene leschte sechs Woche geschwënn an Europa geschitt, oh mei, Auswierkungen huet nach iwwer eng Generatioun ewech. Mir wäerten anescht matenee schwätzen, mir wäerten och vill méi schwéier matenee schwätzen. bis dat do sech definitiv geléist huet. Ech weess net, deen 53 gebuer ass, ob ech dat nach erliewen, wann ech vun enger Generatioun schwätzen, wou een haut seet, dat si 25, 30 Joer, wann een déi Zerstéierunge kuckt, wann een deen Haass och kuckt, deen opgebaut gëtt, do ka jo kee méi mat deem aneren normal schwätzen, dat ass jo guer net méi méiglech. A wat eis och Suerge mécht, Dat wëlle mer och e bësschen op deem, op deem Friddensmarsch thematiséieren, mat engem Slogan fir e solidarescht Zesummeliewen. Och hei zu Lëtzebuerg mierke mer, dass d'Diskussiounen ënnereneen, ënnert der russescher Communautéit, innert der ukrainescher Communautéit, ënnert Leit, déi ënnert iergendenger Form iergendeen do ënnerstëtzen, dass déi méi haart ginn. Do kritt een Echoen vu ganz ville Plazen hier, dass dat u sech de Fall ass. An Haass ka jo iwwerhaapt keen Problem léisen, obwuel et, ech muss Iech éierlech soen, wéi ech gëschter déi Biller gesinn hunn, ech hu mech missen zréckhalen, well ech einfach weess, dass Haass kee Problem léist, mä dass ee muss e kale Kapp behalen an där Situatioun do. a kucken eben, wéi gesot, iwwert d'Völkerrecht an iwwert d'Diplomatie u sech zu enger Léisung do ze kommen. Stoppt de Krich an der Ukraina weltwäit fir Diplomatie amplaz Krichshysterie, wier d'Ofrëschtung an d'Ofschafe vu Massevernichtungswaffen fir eng konsequent Klimapolitik, fir sozial Gerechtegkeet a fir e solidarescht Zesummeliewe sinn u sech d'Sloganen ënnert dem Haaptslogan Nee zum Krich. dee mer hunn. Ech géif vläicht dem Frédéric elo d'Wuert u sech weiderginn, fir e bëssen d'Slogane sozial Gerechtegkeet a fir e soziaalt, fir e solidarescht Zesummeliewen ze formuléieren an da vläicht dem Gary fir de Link tëschent Krich a Klima, Klimawandel u sech e bëssen ze maachen.
Maja, Merci Raymond. Ech wollt am Fong uganks e bëssen erklären, well sech awer da Leit wonneren heiansdo, firwat mécht eng Gewerkschaft mat bei Friddensmärscher, firwat hu mer eigentlech 2019 gesot, mir sinn do dobäi, mir organiséieren dat zesumme mat Iech, mat der Friddensplattform. Et ass esou, datt dat Och eng gewëssen Traditioun huet, och an Däitschland ass den DGB jo all Joers bei den Ouschtermärscht dobäi. Mir waren och an den achtzeger Jore mat der Friddensbewegung ënnerwee, och géint den Irakkrich 2003. Well letzten Endes, wa mer géint de Krich demonstréieren, dann demonstréiere mer jo awer och fir déi schaffend Leit, well déi schaffend Leit sinn déi, déi am meeschten ënnert dem Krich leiden. Si leiden dorënner, datt si als Zivilisten ënnert de Bombelhagel leiden. Si leiden awer och drun, well si, virun allem si, déi un der Front sinn als Zaldoten an déi an ee Krich gezwonge gi vun den Herrschenden, déi si selwer vläicht guer net wollten. Dofir ass et och kloer, dass am aktuelle Krich tëscht der Ukrain a Russland eis Solidaritéit natierlech allen Zivilisten an der Ukrain gëllt. déi am Moment ënnert de Krichshandlunge leiden, mee natierlech awer och deene Russen, déi géint de Krich opstinn, déi dowéinst villäicht elo am Prisong gelant sinn, oder och deene russeschen Zaldoten, déi elo desertéiert sinn an déi genau esou wéi d'ukrainesch Flüchtlingen och missten Asylrecht hei an Europa kréien. Et ass fir eis eeben Mä och an der nämmlechter Logik wéi eis Commemoratioun all Dag am Labour Day, dee jo keng Commemoratioun ass, fir elo d'USA an hir Politik ze luewen, mee dat war eeben, datt mer all Joers op den amerikanesche Kierfent ginn zu Hamm, well mer eeben och den amerikaneschen Aarbechter Merci soen, déi hei am Zweete Weltkrich letzten Endes och fir eis gestuerwe sinn. Bon, elo, de Raymond huet et gesot, mir maachen iergendst d'Verbindung hei beim Friddensmarsch, an dat ass och schonn de Fall zanter 2019, och mat der sozialer Gerechtegkeet an och mat der Klimapolitik. Letzten Endes ass dat och ee Ganzt. An et ass e bësse skandaléis, Dass mer awer Stëmmen am Moment gesinn, déi eegentlso soen, et ass Krich, da musse mer och kënnen zréckstieche kënnen, da musse mer och sober sinn. Mir sinn am Fong jo awer keng direkt Krichspartei an deem aktuelle Krich. Natierlech huet dat Impakter. op d'Präisentwécklung, op d'Liwwerketten an et féiert zu Problemer, och wirtschaftlecher Aart. Et ass awer elo net esou, dass mir selwer hei am Krich sinn, dass mir selwer hei bombardéiert ginn. An et ass e bëssen nieft der Plack, fir net ze soen dégueulasse, dass verschidde Stëmme souguer elo dohinner gi A soen, der Gewerkschaft ass de Krich egal. Deenen ass et egal, datt an der Ukrain Leit stierwen. Vun den anere Kricher schwätzen se emol net, am Jemen, a Syrien, am Sahel, an Ethiopien. Dat ass jo total verlunn. Mir hu lo direkt no der Invasioun vun der Ukrain, hu mer jo zesumme mat aneren Organisatiounen direkt eng Maniff op d'Been bruet op der Place Clairefontaine. Dat ware mir. Do hu mir net déi gesinn, déi jorelaang gutt Geschäfter mat russeschen Oligarche gemaach hunn an déi elo soen, Ah, Iech ass de Krich egal, Dir vergiesst d'Affer. Et stierft keen Ukrainer manner, wa mir hei den Index manipuléieren. An et ass wierklech net akzeptabel, datt dat elo als Argument gebraucht gëtt, fir eegentlech d'Gewerkschaften an den Eck ze drécken an eise Lëtzebuerger Sozialmodell ze veränneren. wou am Fong just eng Opportunitéit do ass, op déi ee vläicht scho gewaart huet. Duerfir wäerte mer den 18 Abrëll eben zesumme mat der Friddensplattform, an ech hoffen nach mat villen aneren Associatiounen an der Stad demonstréieren, well et ebe géint de Krich géint all Krich weltwäit geet an awer och fir eben ee solidarescht Zesummeliewen a fir sozial Gerechtegkeet och hei am Land an och letzten Endes fir de soziale Fridden, deen am Moment a Fro gestallt ass.
Merci Raymond. Merci Fred. Ech géif dann op de Volet vun der konsequenter Klimapolitik agoen. Firwat, also et ass och net nei, datt se mär als Friddensplattform d'Klimapolitik explizit an eisen Ouschtermärsch an iwwerhaapt thematiséieren, wëll et mierkt een ëmmer méi, et gëtt ëmmer méi evident an ëmmer méi kloer, wéi staark déi Saache matenee verbonne sinn. Ech mengen, ier mer, also mir heesche jo och Friddens a Solidaritéitsplattform, och wëll D'Konsequenze vun enger desastréiser, also net konsequenter Klimapolitik och ass, an awer och d'Konsequenz vu Kricher eben ass, datt se Leit flüchten vun deene Plazen, wou se am Fong wëlle liewen, wou hir Heemecht ass an wou se awer oft hir Liewenskonditiounen net méi esou kënne sinn, wéi fir datt se sech an hir Famill do kënnen duerchbréngen. An dat ass scho méi laang de Fall an dat wäert an Zukunft nach méi dramatesch ginn, dat heescht ëmmer méi Flüchtlingsbeweegungen, déi och duerch eng verfeelte Klimapolitik entstinn. Mär mierken awer och elo nach méi, Immédiat, wat et heescht, ofhängeg ze si vu fossillen Energien. Mä mierken, datt mer dat verpasst hunn, datt mer déi Ofhängegkeet nach hunn an datt mer dann esouwuel am Portmonni vun de Leit wéi awer och an de wirtschaftleche Bezéiungen an de Méiglechkeete fir Sanktiounen ze maachen, fir déi eng oder aner Länner immens limitéiert sinn an am Fong dann och en dueb-, also hypokritesch einfach ënnerwee sinn, dass mer soen, Mir wëllen net vun deem engen Autokrat fossil Energië bezéien, da gi mer bei déi aner Autokraten, wat awer u sech grondsätzlech näischt ännert, mee just kuerzfristeg en Hin-an-Hierschiben ass vun enger problematescher Energiequell an enger problematescher ökonomescher Bezéiung. Virum Krich hu mär als Lëtzebuerg schonn sechs Mol méi ausginn fir Militär wéi fir Klimapolitik. Dat ass virum Krich. Zënter datt den Ukrain-Krich lancéiert ass, gëtt Vun allen Diecher gejaut, mir missten d'Depensë fir de Militär nach eropsetzen. D'Regierung hat siwesou schonn e Plang bis 2024, wann ech mech net iere, fir d'Oprëschtung progressiv eropzesetzen a mir sinn och zënter d'lescht dëst Joer iwwert dem An absoluten Zuelen iwwert de Montant, dee fir d'Entwécklungshëllef ausgi gëtt vum Lëtzebuerger Staat. Dat heescht, dës Regierung huet fir eis eng falsch Entwécklung gemaach an de Prioritéiten, déi se setzen, datt se se souwuel d'Klimapolitik wéi och d'Entwécklungshëllef hannert de Militär setzen an d'Depensë fir de Militär, da schwätze mer nach guer net vun aneren Deeler vun de Politiken. Bon, dat ass elo net d'Plaz fir, also dat ass och net d'Friddensplattform an och elo d'Organisateure mam OGBL zesummen elo fir den Ouschtermarsch ass elo net hei, wou mer an d'Detailer vun enger konsequenter Klimapolitik aginn, mee konsequent heescht eeben, net dem Zoufall iwwerlooss, mee mat enger mat enger konsequent op d'Ziler higoen. An d'Ziler sinn definéiert, dat ass den dat ass d'Klimaofkommes vu Paräis an all déi Rapporten, déi déi bis elo erauskomm sinn, an et kënnt jo haut nach een eraus, weisen, datt mer, wäit ewech an ëmmer méi wäit ewech vun deenen Ziler sinn. Dat heescht, mär si ganz wäit ewech vun enger konsequenter Klimapolitik a fuerderen dowéinst, datt d'Lëtzebuerger Regierung sech d'Moyene gëtt, fir vill méi schnell op déi Ofhängegkeet vun de fossillen Energien ze reagéieren a vill méi schnell déi Saachen en place ze setzen, déi se zum Deel ukënnegen, zum Deel einfach eebe Primme verdeelen, wou een awer net weess, wat dann wierklech herno reell geschitt. An dat ass e Problem. An dee bezuele mer am Moment. Dee bezuelen d'Leit am Moment duebel an dräifach an déi nächst Generatioune wäerten dofir nach vill méi en héije Präis bezuelen. Dofir déi heite Fuerderung, déi méi wéi jee wierklech am Zesummenhang ass och mat militäresche Konflikter duerch och de gemeinsame Punkt vun de fossilen Energien. Soen ech Merci. Här Papp, wie sinn d'Spriecher op deem Friddensmarsch? Dat ass de Frédéric Reyert fir den OGBL. A mir sinn als Friddensplattform bewosst hinnergaangen, zwee Jugendlecher ze huelen, déi aktiv sinn a Youth for Climate, well mer einfach der Meenung sinn, mir mussen elo deene jonke Leit wesentlech méi, wéi seet een dat schéin, de Mikro ginn. Fir dass se sech kënne méi manifestéieren, dat ass d'Sarah Müller an d'Lisa Urbany, well mer einfach der Meenung sinn, dat do ka jo net d'Zukunft vun der Jugend sinn. Dat kann dat jo net sinn. Ëmmer méi Waffen, ëmmer méi Ongerechtegkeeten op der Welt, ëmmer méi sozial Ongläichheet, dat ka jo net deenen hir Zukunft sinn. Eng Klimadier, déi ëmmer méi zougeet, wat Paräis quasi onméiglech mécht, dat kann et jo net sinn! An et ass dofir, wou mer och als Friddensplattform mengen, och als OGBL soen, dass et enorm wichteg ass, dass mer déi Jugendlech an hirem Asaz fir eng besser Welt, wesentlech méi a méi konsequent ënnerstëtzen, wéi mer dat vläicht an deene leschte Joren gemat hunn. An dofir verlinke mer jo och déi eenzel Themen nach méi staark, wéi mer dat u sech gemat hunn. Sou dat gesot, kéime mer un d'Fro an hoffentlech hu mer Äntwerten, Spill.